Темлере асап чӑтса ирттернисем мӗн авалтан чӑваш чӗлхи асап чӑтни аса килет-и сирен? Сире аса килет те вӑл шухӑшлӑртӑр, астӑвӑр ваттисем. Чӑваш ҫынни авал чухне пуҫне чиксе шӑппӑн ҫӳренӗ, тунка таран та шикленнӗ. Чӑваш чӗлхи Аса апайне хутапилчӗ. Эй, ватҫынсем, эй, ватҫынсем! Авал чӑваш асамлӑ пулнине ҫамрӑксене каласа парӑр. Тӑван ҫӗршывӑн капӑр чӗлхине ялан савма пуҫла хӑварӑр. Пур ҫамрӑксем, ҫунат пушар! Чӑваш чӗлхи чӗрӗнчӗ вилӗмрен, эй ҫамрӑксем, пӗтӗм чӗререн чӑн чӗрӗлнӗ, тесе кӑшкӑрар.
Сергеев Алексей, сире сӑвӑ парнелет. Тархасшӑн йышӑнӑр.

Пӗр яш салтакӑн халӗ пӗтнӗ, пуҫне усса сӗнксе ларать. Ҫывӑраймасть ыйхи ун вӗҫне, хӑй ҫӗршывне вӑл тунсӑхлать. Ах, аннем, тӑван аннеҫӗм, мӗн-ма ҫуратрӑн-ши мана? Ҫуках шӑман вара телеҫӗм. Шинель ҫаптарчӗ самана. Шинель мана йӑлт улӑштарчӗ. Салтак кӑна халь ятӑман. Хулпуҫҫие вырсӑнтарчӗ. Пӑшал чакарчӗ халма. Ят тухрӗ те илейсе кайрӗҫ. Виҫ ҫул эп пултӑм салтакра. Хевтесӗр, сывлӑхсӑр хӑварчӗҫ ырри. Мӗн тиврӗ хӑвара? Ак юнлӑ ҫапӑҫу пуҫланчӗ. Йӗтре вӗҫет ҫырма енчен. Ҫырри шинелӗм таткаланчӗ. Выртатӑп алӑсӑр пӗр-пӗччен. Хӗр санитарка ҫывӑхайччӗ. Тӑванӑм, Кӳр, ҫыхтарам! Ман урапам ҫине выртсамччӗ, сана часрах илсе каям. Ҫурта ҫунать. Факун пӗр сассӑр. Мӗн пур салтакӗ ҫывӑрать. Шалун каять пӗр чарӑнмасӑр. кустӑрмаҫҫи ҫухалтаркатать. Пуян ячӗпе саламлама сцена ҫине Андреева Антонина Васильевна, Юрий Васильевич Яковлев тухаҫҫӗ. Тархасшӑн?

Паян каларӗҫ ӗнтӗ, ҫеҫ пӗлтереҫҫӗ, вӑл пирӗн телей, вӑл пирӗнне Ҫеҫпӗл ял ятне, Чӑваш ятне ҫӗклет. Анчах та Ҫеҫпӗл вӑл телей кӑна мар. Ҫеҫпӗл вӑл, вӑл тивӗҫлӗ, вӑл пире тивӗҫлӗ пулма питӗ. Тепӗр чиркӗве кайнӑ чухне калӑпӑр, пӗлепӗр ку япала танлаштару, пурте пӗлнӗрен калатӑп.

Чӑваш поэзийӗшӗн вӑл хӑйне май планка панӑ, вӑл питӗ шай. Эп тепӗр чухне хам шухӑҫӑма пулсан та шутларӑпа ҫеҫ Пирпе Иванов хыҫҫӑн чӑнах та ҫырма та хӑрушӑ вӗт-ха. Мӗншӗн тесессӗн вӗсен шайӗнче ҫырмасан, вӗсем ыйтакан шай тата мӗн вӑл ӑсталӑх кӑна мар-ҫке. Вӗсем хускатакан ыйтусем вӗсем лартнӑ ыйтусем ҫав шайра поэта калаҫма тата Иванов та Иванов вӑл пирӗн пирӗн йӑваш тата пуҫне тиксе ҫӳренӗ бухгалтер ҫыннӑ анчах чунӗнче вӑл вӑранӑн та вӑранӑн чӑваш ҫыннине вӑл гражданин пулнӑ а ҫеҫпӗл пирки каламалли те ҫук вӑл пурнӑҫӗпе те пултарулӑхӗпе те чана ҫирӗплетет Эп гуманитари енӗсене салам илсе килтӗм. Мен вӑл поэт вӑл, паллах, мӗне каламалла эпӗ калапӑр, пророк, поэт вӑл ҫӗр ҫине турӑ янӑ ҫын тетпӗр. Ҫапла. Анчах та поэталлӑн мар, вӑл питӗ йывӑр. Поэт вӑл тупмалли юмах тет. Ун тупсӑмне Тухса пӗтерме май ҫук. Ҫеҫпӗле ӑна тепри ҫамрӑкки предмет шутлама пултарать. Мӗн тума шутламалла ҫеҫпӗл пирки? Унта вӑрӑхлӑ ҫынсем, вӗсем-вӗсемпе кӑлтах тапса панӑ тутине, ҫеҫпӗле ҫине тухмалли ҫук тенӗ. Ҫук, пачах та ку сӑмах тӗрӗс мар, ҫеҫпӗле пӗр ӑнланма пуҫламан-ха. Ҫеҫпӗле ӑнланма ҫеҫпӗл шайне хӑпармалла пирӗн.

Вӗсемшӗн институтра ӗҫлес, гуманитар институтӗн юристтра ӗҫлекенсем те пур. А мӗншӗн тесен вот Ҫеҫпӗле илес пулсан, малтан Ҫеҫпӗле вӗле пухнӑ революционер пек. Питӗ сахал сывине халӑх патне ҫитернӗ. Ыттисене, Ҫеҫпӗл ҫыннисене халӑх патне ҫитерме юраман-ха. Вӑл сталинизм вӑхӑтӗнче ҫавӑн пек пулнӑ. революци кӑна, революци ҫеҫ революцисен пек кӑна кӑтартнӑ. Пин тӑхӑрҫӗр алтӑшсӑрмӗш ҫулта Сталин вилнӗ хыҫҫӑн ҫӗнтерӳ мӗн пуҫлансан ҫак мӗн Осиппеле ҫав вӑхӑт пуҫлансан Ҫеҫпӗлте урӑхла пӗлтерӗш тупаҫҫӗ. Пӗрремӗш хут Ҫеҫпӗлӗн кӗнеки тухать ӑна пирӗн гуманитари институчӗ. Ун чухне вӑл ун чухне вӑл наука тӗпчев институчӗ ятлӑ пулнӑ.

Комбайн кунта пуҫланнӑ ҫынсене пурне те Ҫеҫпӗл пирки шухӑшлама ыйтатӑп. Кашни ҫынна вӑл уҫӑлма пултарать. Аншутлӑх тупса пӗтернӗ тесе. Сире Ҫеҫпӗле еннелле утма ыйтатӑп, эп ҫавӑн пек куратӑп. Ҫеҫпӗле, Ҫеҫпӗл еннелле пирӗн каймалла. Ҫеҫпӗл ҫулӗ тӑрӑх ярсассӑн пирӗн чӑнах та эп шутлатӑп чӑн чӗрилӳ пулӗ. Эпир хуя мӗнсемпе мар, плакатсемпе мар ҫӑлнӑ ҫтопӑпӑр. Эпир ҫеҫпӗр ҫулӗ ҫине тӑрсан. Ҫавӑнпа сире кунта кӗнекесем парнене сире саламлатӑп, библиотека пулать поддержкӑлатӑп. Ку пирӗн институт ҫыннисем.